Co in itye omedo i gang kenyo mot ya itye ka mito cako pur mo ni imito cako biacara mo ni imito neno ni kwo olokke cawa mukene bene jo moni tye woko kwija giteme ni giyelle ki woko kwija gitiyo kono ngo i ulaya kwija kicwalo cene i gang kiwaco ni kicak kong dong kadi pito lee mo kadi kong dong pur mo matitidi kipur wek kwo olokke cawa mukene ka kicwalo cene acwala ki woko ni wan pe waneno ni aa gine ni pire pe tek you know so waneno ni watimo kit mo keken ma iwa mito you know ci nongo waneno ni jami ca ni pe omyero odong nyo obed maber kare mukene itye gang kenyo itye ka neno ngato mo ni tye ulaya kwica itye ka maro kwone iwaco a ngati dong kwone ber mada jami ni dong yot gitye dwoyo mutoka jami weng ber ya in pe ingeyo. gin ma dano kato ki iye ki woko kwica cawa mukene tye jami mogo ma in iculo kiculi wel cene maber ento cene ma kiculi maber ni nongo mogo iwinyo ni kauncal tax tye iye tax mogo me mutoka ma megi. tax me ot ma itye ka bedo iye ni you know tax bene i kom mucara ni madit ni wele dit ba ento tax bene keken ni kwanyo but cene ikwanyo but cene ma kiculo in kodi i yo mo ma kimito ni kiculo wel cene madit ento cene ma in bene iculo bene dok woko taxes eni ni tye madwong ata ci weko Bedo calo system mo ma ki developing me weko ni luti giri cene madit ineno i ineno bino calo i account ni kiti eni ento jami ma in iculo dwong ata wel cam bene nongo tek ngedo oye wic keken ka mukene inongo nongo dola pyeraryo wa abic macin bene ka iwecci iwil en bene dola pyeraryo wa abic Ka imito cero ni amito wilo mutoka eni mutoka dok ber tutwal latest version amito wilo eni ni V9, V8 kwija-ni ka nongo million miya aryo iromo cako culo ne o kadi ka dola alip acel alip acel dwe ki dwe nongo itye ki mutoka-ni in icwalo mot mot mot mot mot but gangwa wan watye ki kodi jami eno ni gangwa i Uganda kono ka mo keken i Africa wabi o i kare eno nining ma in imito cako biacara mo ni ka icito iromo nongo credit ka iromo bedo ka timone mot mot paka wang idongo wang i o i level moni eno ni and gen bene tye mono i kinwa wan dano ma wan watiyo gang kenyo ni Wan ma watye ni wan eni weng gen romo bedo i kinwa ma wan waromo timo gino mo i yo maber ma ka kimiwa den pe waringo ka kane wa i caro kwija ka ma wan pe wanen bikos woko kwija ni ka in itye ka timo aye ata kingeyo bang aka ni polic cito gangi ngeyo ka ma in kimaki iye so waneno dong. ni kadi ka in itye gang kono iye lee ticci mo keken iromo timone and maintaining bed discipline bed ki financial discipline ma iromo yelle en ma titiri ma titiri ni iromo gwokone until inongo gin moni ma imito ni kapud pe inongo gin moni ma imito ni Pud ka ibed ka yelle, nen ni nya i lonyo ne i medo kany kwica kany kwica. Caa okene iti neno ngato moni iti pore kede ngato moni kwica but in pe ingeyo kit anongo gin giwoto kede me nongo cene ma gin ginongo ni ki dong wel ciling adi ma giculo woko me dwoko ne macalo taxes. So kadi ka wan watimo gino mo keken ma wan watimo ni watimo kun wangeyo ni kamo keken ka ma wan wati iye waromo succeeding ki kwo.

pe bedo apore ki jo okene ma gin pe ngeyo yo gi ma gitye ka wot ki iye ni ca okene itye ka pore ki ngat moni ma nongo in bene mogo iber loyo ce eni man mere wer ikin pwony apwoyo wun